Fuq ix-xifer tal-Belt Valletta nsibu l-Forti Sant'Iermu. Forti li għal snin ilha tħares fuq il-port ta' Malta. Fis-seklu sittax il-Kavallieri bnew din il-forti u min jaf kemm il-bastiment għadda minn taħt is-swar tagħha. Bastimenti mimlija ikel, wawar u oġġetti deħlin fil-port tagħna. Ħwawar u ikel li għal sekli kienu użati biex jagħtu togħma lill-kċina Maltija. Iżda llum ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq ingredjent kemxejn stramb. Ingredjent li kien jiġi minn fuq quċċata ta' vulkan. Blokok tas-silġ. Is-silġ kien kumdità li Malta kienet għatxana għalih, speċjalment fil-xhur sħan tas-sajf. Bastiment ħafif ħafna li kienu jsejħulu Tartana della Neve kien jitlaq minn pajjiżna kuljum, minn Malta għal Sqallija, minn Sqallija għal Malta. Dan il-bastiment kien iġib is-silġ mill-Etna biex il-merkant Malti jagħmel ftit aktar flus. Ġeneralment mas-silġ kienu jinżlu wkoll xi ftit prostituti, speċjalment meta kien ikun hemm il-flotta tal-Ordni jew xi flotta ta' potenza alleata ġewwa l-port. u ma kienx ikun hemm biżżejjed silġ u prostituti fil-port ta' Malta. Fl-1770, il-merkant li kellu monopolju sħiħ fuq dan is-silġ kien jismu Salvatore Vella. Dan kellu l-imħażen tiegħu ħdejn fejn illum għandna Victoria Gate u minn hemm kien ibigħ is-silġ tiegħu lill-dulċiera kollha tal-Belt Valletta. It-teknoloġija biex is-silġ u għawġejn Malta ma jidubx kienet kemxejn ikkumplikata. Ix-xjenza warajha kienet għadha primettiva iżda effettiva ħafna. Is-silġ kien jasal hawn Malta biex jintuża għal ħafna affarijiet. Fosthom kien jintuża biex ikessaħ l-inbid, l-inbid abjad li dak iż-żmien ħafna minnu kien jiġi mill-Borgonja. L-inbid kien ikun kiesaħ u perfett biex jirrinfreskak fis-sħana u fis-sajf Malti. Is-silġ ukoll kien jintuża għal ġelat. Id-diversi dulċiera li kien hemm ġewwa l-Belt Valletta kienu jużaw dan is-silġ biex jagħmlu riċetti varji biex jagħmlu dawn il-ġelati li inti stajt idduq u tixtri ġewwa l-Belt Valletta. Fl-1746 il-Gran Mastru Pinto kien qiegħed hawnhekk, il-barrakka ta' isfel. Kien qiegħed iħares lejn il-Port il-Kbir u minn wara Sant' Anġlu ra l-flotta tal-Ordni ta' San Ġwann ħierġa biex turi l-qawwa tagħha. Dak il-ħin, fix-xemx ta' Marzu, il-Gran Mastru ordna ftit ġelat tal-frott li kien popolari ħafna hawn Malta dak iż-żmien. Grazzi. Ir-riċetta tas-sorbet tagħna llum hija riċetta tal-larinġ tal-bakkaljaw. Sorbet magħmul mill-ġamm tal-larinġ tal-bakkaljaw jew inkella kif insibuh fid-dokumenti, larinġ tal-bergamotta. Din it-togħma kemxejn qarsa kienet popolarissima ġewwa l-Belt Valletta. Infatti, il-kittieb Ingliż Patrick Bryden fl-1900 755 jiktbilna li minn San Anton kienu jibagħtu lir-Reġina ta' Franza Marie Antoinette siġar tal-larinġ. Is-siġar tal-larinġ kont issibhom madwar il-gżira kollha tagħna. Kont issibhom f'San Anton, kont issibhom ukoll ġewwa l-buskett ħdejn il-palazz tal-Verdala. Dan il-larinġ kien jiġi maqtugħ u jsir ġamm permezz ta' ammonti kbar ta' zokkor. Immaġinaw dan, larinġ tal-bakkaljaw Malti, silġ minn Sqallija u zokkor mill-Karibow. Flimkien kienu jagħmlu r-riċetta tal-lum. Riċetta ġejja minn madwar id-dinja kollha. Illum aħna qegħdin nistidnukom biex idduqu din ir-riċetta li kienet issir ġewwa pajjiżna madwar 200 sena ilu. Aslu wasla sal-belt, ħudu kafè f'waħda mill-pjazez li għandna fil-belt kapitali tagħna, ħudu sorbet u apprezzaw l-istorja twila tal-kultura tal-ġelat u tas-sorbet ġewwa pajjiżna.